Nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries en ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora jera mag wuora to dhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny Ruodha erokamano kuom loso thuoloni. Duong' gi pak mondo dog ni jatend lweny. Erokamano Wuora kuom loso kindeni. Yaye Nyasach nyiseche, miwa liwinjo malew to mana kuom Yesu. Amen. Johera mag Wuora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Joshua auchiel. Adwa wuoyo kuom gimolor, gimolor matek, kendo sama nilore to noluong jok mong'e loro motimo neno ni ang'e loro. Ma gichako gitimo neno mar ariyo ni kata ka ng'ane ma uneno mwalo ka wan ema ne waloro. Kichak igo wang'i bathe kamoro ka mago kuond mane waloro. tiwacho ni kara chak tich king'et loro tiyomo gig loro ok lor alora nono inyalo kel lodi mano be inyalo lorgo inyalo kel kiful mano be inyalo lor godo inyalo kaw kidi marang'ongo mano be inyalo lorgo we awuo kuom dhorangach molor matek adwa wuoyo kuom gima ondiki joshua auchiel muma wacho niya Jo-Israel okawo Jeriko, mano thuon wach. Ranga Jeriko nolor matek, nolore matek. Samoro inyalo lor ne wuod ng'ato matek, ma kata kalatese man e lwete ok konye, olor ne matek. Inyalo lor ne nyar ng'ato matek, ma kata mondo mi owuogi e dalagi kanyo mondo mi odhi otedi ok timre, nolor matek. Inyalo lor ohand ng'ato matek, ma kata kaw ne loan mang'ongo to ohala no ndulme chako mako makungre piny mano nolor matek joma nolor ochung' e bath chiel ging'iyo kaka itimori malich kod nyathi ma nolorne e yor tedo samoro duogo bang' dweche adek gi nyithindo moko koting' e lwete ong'ere maler ni bang' dweche auchiel kata notim arus marang'ongo ma ji miel matek ma ji miel owalo ma ji miel nya tie dero mago thumbe madongo to mago pok nokonye kawuono wachungo chier mar choke yesu ja nazareth ng'at ma nolo lweny e bao en ka jakono mula en ye moromo wendo ja paradiso romo mumba kona niya dhoranga jeriko nolor matek nitie gimomiyo inyalo lor dhorangach matek ka ji okalakgi ka ji ong'in ongino ko gich bede gi owuok matek giwacho ni dalani to waloro ne dhorangach ma kata dhiang' ok donjie guogi to weyo dongo adonga e dalani dhok kata diel kata rombo to ok bedie dalano inyalo lor matek ma kata mama ni puonjo nyithindo to kaka iyud konyruok onge inyalo lor ni matek ma nyithindi te lokre joter moko lokre jochanga inyalo lor ni matek ma kata dak mane dhiye kimor nyaminwa Dago nolokore kar lweny kod koko kod lwenje ma une mithegu pile kod pile kara nolorni matek ma sama niloroni to nowach ni nyar ng'ane to wadwa lorone nodhi ong'iyi gi otiklo kigo otiklo e bath chiel kiwacho niya mar joka ng'ane wadwa loro wakelo chier mar choke komeko Yesu ja Nazareth, ng'at manyalo reso, ng'at ma nolorne matek, en ka kod kifungu mang'ongo wacho ni biuru joma ogangre gi misike mapek, abiro miyo uyweyo kawuono ni rembe pod numo ja Nazareth no. Yaye omuga ng'at ma nomako chieng' e wigi biyo ne lela ma nolo nyaka wasik Israel, en ka Yesu ratego, chier mar choke ni ka, obiro reso ng'ama nade ma nolorne matek, waywak kawuono, wan kod Yesu ratego. Duong' odogni, duong' odogni ja Nazareth, duong' odogni Adonai. Mumba kona ni jara ronga Jeriko nolor matek mondo ogeng' jo Israel oko mondo ogeng' nyithiu mondo kik kel gimoro dalani kanyo merwa mondo dalani no mondo kik konyruok obedie mondo ubed abeda dala ma kech kod chong' gi muodo lake mosike ubed jomuodo ndelo gi jomuodo deyo gi jogweno sufrieche odeye migweno kanyo tichame kuonde thing' nolor matek ma gik manyalo timore dalani onge gima nodong' en koko gi lwenje kod lawruok pile kod pile ka uyimni mitegou e koro gweng' iwacho ni ajoka ng'ane sani to koro gichiegni dhaw kara nitie gima nobi olor go dhorangajno ma nolor matek ma nowach ni dhorangani eto wadwa lore kwe wuok oko to koko dong' e dalani nolor matek machama nilore to joma nobiro gi kifunde madongo moko nobirogo ma moko nondik ni made in china moko nondik niya made in usa moko made in england sama ikelo gik miloro godo to nitie kuonde miyomogi gigo eko ka ji gumbogi ka kelogi mondo mi olor godo ranga ng'ato samoro noloro nyar ng'ato ok onyal ting'o nyathi e tiende en kodhi kata e kuonde moko to kodwa ting'o nyathi ng'ato tikone ni tang'a timi bed kucho un be bing'e kata kaka inyuolo nyithindo ka wuono ni awuoyo kod ng'ama omoko ng'ama nyamasi udong' kende olewo nolorne matek nokaw kifunde isaura moswacho niya Isaya prariyo gariyo matindo prariyo gabich ni chieng'o na musmal mane ogur matek nopudho oko ing'eyo niya gimomiyo iloro ne ng'ato en musmal mane obiyogo matek mowacho ni musmal ni to aguro ka en musmal ma ok nowuogi ma kata nyar ng'ato madhne fwagro malony lepne ma rwak kuome weme maketo wembe kuma nade to ok nyalre to kawuono wan kod yesu ma rembe nochwere musalaba oikore mar mondo mi musmal manogur matekno manolorni godono mondo mi opudh musmadano oko kawuono naum wacho niya naum achiel apar gadek ni nyororo manotwe matekno nyororo ibiro chode kawuono ni o jokolosai ariyo apar gang'wen wacho niya ibiro ruch gima nondiki kata nondiki sa adi tich adi ka noyang' ang'o nothung' ang'o mano osiem godo dala osiem godo iyi osiem godo nding'i osiem godo jaodi ni ok doting' nyathi osiem godo jaodi ni mondo osiki e kong'o wawacho ni gima nolor matek no kawuono wakelo yesu ratego chiero mar choke isaya prang'wen gabich matindo ariyo wacho niya oo kuros winji ibiro tur dhorangeye mag mula man mbeleni mapiye nyaka gode mogangore e mbeleni kawuono ni nyinge suratego Duong' odog ni ratego. Kawuono ni japuonj. Yesu sirie dala molewo ni. Parie dala momoko ni. Dala momoke anete ni. Parie dala ni kawuono. Kawuono ni parie dala molewo ni. Japuonj ni parie dala molewo ni. Ruodha parie dala molewo ni. Kawuono ni parie dala molewo ni. Iwuok apar gang'wen. Matin apar kod adek. jo Israel kawuok Misri ka Farao luwo bang'gi tonge mile tokgi Sauna wuoyo kod ng'ato ma kang'iyo toke oneno ka masirni oluwo dalagi samoro gin liete ma pile kod pile samoro en ema nyithindgi siki golo tije samoro en ema dalagi nitiere thoe bang' thoe jo-israel ne neno ka farao noramo luwo bang'gi Ka gineno mbelegi, to gineno ka nam bende ogingore mbelegi. To ka gineno bathe kuma chielo, to gineno ka gode ni kuro. To ka ging'iyo kuma chielo, to gineno ka bunge ni kono. Seche mane gineno ma, jo-Israel noywak. Ang'e- Ang'eyo niya, samoro wuoyo gi nyar ng'at ma ywak. Samoro wuoyo kod wuod ng'at ma ywak. Ma- Kata ka iyi obedo, mane idhi e pati moro, to in ema idong' kar kendi. Ineno ka gik mane timore e ngimani opogore nolor ni iye gi oko. Kawuono ni wakelo Yesu chier mar choke, ng'at manyalo yawo gima nadi molorne godo ng'ato kata ne lore iye gi oko. Wakelo ja Nazareth, ng'at mabiro yawo gima nadi manolor iye kod oko. En Yesu manyalo kawuono en ka. War Jesse ni ka, gokinyi ratego ni ka. Mumba kona niya, e wuok apar gang'wen apar gadek, kik uluor, we luoro johera mag wuora, ni nolor ni iye kod oko. Wan kod Yesu moting'o kifungu, rembe ni e musalaba, o rembe tia kala kala. Jabura ma oro ni ka, onyalo gonyo ng'ate anete, onyalo gonyo ng'ate chela, molok nying ng'ato, noloko nying Josef, ma wuod Jakobo, ma Joseph owuok e jela korwako kunguru mowuok mobedo prime minister pok odeko mondo olok nying ng'ato noloko nying Jakobo ma wuod Isaka mowinje ni onyise winji Jakobo kochakore kawuono ok chak luongi ni Jakobo iluongi ni Israel ng'at mogwedhi kata nolorni Chunga chunga kija chir kawuono kiwacho niya ating'o Jehova Jaire, ating'o Adonai, ating'o El Gibo, ating'o Jehova Shalom, Nyasachwa mapok olo. Kawuono biro loko nyinga kata nolor ne dalawa mi dalawa dhok ok nyal donje minyuomo godo nyar ng'ato ni dalawa onge matoka manyalo donjo ni mag maitie madonje dalawa kawuono ni Yesu ja Nazareth Jehova loko nyinge dalawa e nying Yesu mare polo nyaka pepas na mating'o gi Jehova loko nyinga nyaka wanda ni Jehova loko nyinga nyaka nyinge nyithinda mosike tuech mar tuoche pile kod pile Jehova loko nyinge dalawa onyalo loko pok odeko pok odeko mondo olok nying ng'ato pok odeko mondo jehova mar polo oti ng'ato malo ondike zaburi prang'wen matin ariyo nabru noywaya kogola chuodho motimo todo kawuono ni gima nade ma ng'ato moke onyalo ywaye mogole kanyo ma ng'ato tim neno e nyim jomaler kawacho na dieri jehova ogola e chuodho matimo todo gima nolornago jehova luoka jehova losa ruoth biro losi pok odeko mondo jehova mar polo oket nyathi e nyaminwa pok odeko mondo tich midwaro mondo iyudi owadwa pok odeko mondo tuo mane kuomi mondo go sarute sani e nyim yesu ja nazareth ondike Daudi ondiki e Johana Beach ka ruodhwa oromo kod wuoyi moselewo higa piero adek kod aboro e dho yawo kama nokwane sama noromo kod Yesu komeko jatend lweny manyalo tieko kwamo kuom ng'ato sechege ma wuoyi nochange en ang'o manyalo tek kuom Yesu jaloyo apimoni niya kata ni moko ma nolorie gi oko ni nyaka isikie tuoche ma pile kod pile in ema ong'eyi niya ni odi nitie miwile yedhe kawuono yesu nyalo loko loch mar jasiguno kawuono momi nying manyien ma kiwuotho e nyim mon weteu tiwacho nadier jehova kara nyalo mane yesu mwatu chalo chatalo nyinge kawuono ni ratago to romo jakwar jesi nigi loch en kod nyalo en ka ohinga mar jomoyie kawuono ni yesu to nyalo Wuok apar gang'wen apar gadek wacho niya kik uluor chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono nimar jo-Misri munenogi ok unune kendo chandruoge mine ni kalegi ok inichak ine kendo ywak mine ni siki ywago pileni ok inichak ine kendo tuo musiko kuomi pile kod pile ni merwa tuoni ok inichak ine kendo achaye koda nyiere gasaye mineno ni ok inichak ine kendo e nying Yesu ja Nazareth in bende ibiro luong bura e odi ma ji yud gik ma gibede kata gik mibede onge kawuono o Jehova mar polo nigo en duto kuom duto Nyasachwa ni nigo Jehova ni nigo Ruodhwa ni nigo fedha kod dhahabu gin mage kata nolorni Awuono chung' ka jachir kiwacho ni nyinge Yesu ja Nazareth. Ruoth loko nyinga, Ruoth loko nying dalawa, Ruoth loko nying nyithinda, Hosana loko nying jaoda, Jehova loko nying babana, Jehova loko nying minwa, Jehova loso nying tija. Duong' odog ni ratego, duong' odog ni jakondo mula, ber manade Adonai, rabi donge romo japuonj, Yesu donge romo ratego, chunya wali japuonj, ber manade Ebenezer, Mumba konania Ingeche Pradek Matinda Pradek Ibar El Gibo Ibar Java Shalom Nyasachwa Mapokolo Java Duong Mondo Dogni Parie Mama Molao ni jatend lweny Parie dala mane olor matek ni ruodhowa. Parie wuod ng'ato mane olorne matek ni jatend lweny. Jawa parie nyar ng'ato mane olorne matek ni ruodhowa. Makar mondo oyud ng'ato modak go to yudo mana joma ketho ne seche. Kochopo sa kende to mare norumo. Opoke kata kosiepene ma samoro ne giwuothogo. emokawo ng'at ma nonego bed ni otedone matiende ni nolor matek mokawo musumal mogur mokawo nyororo momedie okelo meko ja nazareth wache sa prado gariyo matino prado gabich abro pudho musumal manogur matek abro chodo nyororo manotweu godo Obiro rucho gima nondiki. Ngeche pradek matindo pradek wacho niya, e nyinge somo gima ondiki. Duong' odog ni jakondo mula. Parie mama maywak ni ruodhwa. Parie nyathi sikul maywak ni rabi. Muma wacho niya, Nyasachwani Yesu mwatalo ni nakono mula mwadendo ni jaduok geno ma wan go kawuono ni jalok nying mwakelo sani ni yo muga mwakelo kawuono ni mumba kona ni teko ne chalo teko jowi to winjie kawuono ni gima ngeche wacho pradek matindo pradek makwongo en sibuor mano yesu wendo Ratego en sibuor. Ere go ng'ama nyalo chung' e nyim sibuor? Kawa kawa Yesu kawuono mondo dala umo lor matekno. Sibuor mondo donji e dalano. Mada jabiro mor matek. Gima nolor godo dalano. Ang' nogonyre. Sama Paulo gi Sila ne nie jela. Sama notale. Simba no sama noluonge. Muge no sama noluonge. Kifunde nogo sarut e nyim jatend lweny, ne gigonyore piyo. Kawuono wacho niya, mokwongo Yesu anie ni sibuor, ajuke mathuru biro go sarut manade, magweng' mane biro go sarut. Yesu mwama yalo, ma en sibuor. Duong' madog ni nyakwar Jesse. Mokwongo en sibuor. Oratego molole duto, mano gimondiki. Oratego molole duto. Ng'ama ang' noedhre e nyim sibuor to ere? Oratego molole duto. Kata wikima moket e nyim dhorangach. Wan watimo sibuor. Oratego molole duto. Kata um tula moket e bath dhorangach. Wan watimo sibuor. Oratego molole duto. Kane be ng'ato winja. Kata ing'ate ma kawuono mok ni nyar ng'ato ok nyal ting'o yathi e tiende. Samoro ng'ato moko ni ok nyalre. Wakelo sibuor ratego molole duto kata ka tiche motamore ka upebas gukel mbele wakelo Yesu Lwanda ratego molole duto ng'ama loyiere wendo jakwar Yesu ng'ama loyi Mokwongo en sibuor, ratego molole duto, kendo onge gima oluoro. Ruodhwa onge gima oluoro, kel ich maremo no onge gima oluoro, kel wich mabero no onge gima oluoro, kel tich ma onge no ka onge gima oluoro, kel asaya moseigo no onge gima oluoro, kel akela nyiera minyierigo no onge gima oluoro. Kela kela kong'o masando dala uno onge gima oluoro. Kela kela nyaka tho e musika dala uno onge gima ruodhwa ni oluoro. Duong' odog ni. Mar ariyo, mano gima ondiki. Mar ariyo, en thuon, en thuon gweno magar kadwaro gwere gi wadgi. Mar adek, en nyuok to mar ang'wen en ruoth matelo ni jogi kadhi e lweny mano yesuwa otelo ne jogi kadhi e lweny mano ruodhwa en sibuor otelo ne joge kadhi e lweny samidhi e dakni obro telo samidhi manyo tiji obro telo sama idhi e tedo ruoth biro telo sama idhi e kendni mondo iyud ng'ama idago obiro telo e ohala obiro telo duong' odog ni nyakod jese duong' odog ni nyakod omula duong' odog ni adonai ruoth otelo telo mbele japuonj otelo mbele jatego telo telo mbele owachi ni en sibuor Ratego molole duto. Kuom ngima nade matimi? Ruoth waratego molo gino. Kuom ngima nade mosesani? Ruoth waratego molo gino. Onge dhoot mang' nodong' kod olor. Kata ne lorni. Luong ratego maroteke. Kata ne wacho ni ok nua, ok nuting'ru malo ni dala unie dala siko. Wan kod ratego molole duto. Iluonge Yesu wendo. Luonge Yesu ono. Ne kod Yesu modonjo dala gi Lazaro. Uyudo Lazaro kanie bwo liel. Joma ywak ywago Lazaro. Ikani Yesu to kelo geno. Nyamin Lazaro wacho niya, Ruoth dibedie, ratego dibed ka. Gimomiyo Yesu ne biro achien mondo duong' odog ne Jehova. Nyasachwa biro biro achien bang' kosenyieri, bang' koseseyi, ni magi nyiri ma ok noyud keregi. ma wuoyi ma ok noyud tich ma ohala ma ok nosudi ma nyathi ma ok nosom ma nosiki e ura ma dala ma nosiki nyier ma ne sama japuonj bire natego en sibuor onge gimoluoro Kuonde mane oketie gik masikugo, mane masima biro nyono. Kama nowachi ni ok unukalno, kanye kama sibuor biro nyono. Wacho ni biro talo lweny im lweny. Duong' odog ni ratego. Duong' odog ni jakondo mula. Duong' odog ni Adonai. Ber manade wendo. Ber manade ja Nazareth. Ng'ama loito ere. Duong' odog ni ratego. biro locho ne joma oyie biro locho ne jogi moyie ruodhwa yesu pare mama molawoni jopuonj pare jaduong' maywakni rabi sire dala molawoni mumba kona isaya prang'wen gachiel matinda par mwacho niya kikuluor Gikulor gimoro nikech an kodu. Jehova ni kodu. En sibuor. Osetelo mbele. An kodu. Kik ibaji gowu. Ni amare an Nyasachu. Mano Jehova wuoyo. Amiyo uteko. Kendo akonyou. Bende sirou gi baro ma korachwich malochogo. Fweny adek matindo aboro wacho niya, ne ng'eyo timbeni duto te aseketo dhoot nyimi ma onge ng'ama nyalo loro kata ne lor sibuor ni mbele onge ng'ama biro loro kata ne lor kawuono ni ting'o nyathi e lweti Gi ngeso mar polo oseket dhoot e mbeleni ma onge ng'ama loro kata ne lor sa adi tich adi ka ji adi mobet oseket dhoot e mbeleni ma onge ng'ama loro e nying Yesu ja Nazareth wadhi kodi e lamo jahawi ber manade pare nyari ni iye puonj pare jaduong' ni ruodh lela Pare merwa ni maywak ne japuonj. Siri jadolo maywak ne kawuono ruodho. Iseketo dha tembele ne maonge ng'ama lor. Kata ne lor gi lodi japuonj. Isekelo kifungi biro yawo kawuono. Siri joma ler. Nikech wach ne ler. Tamara kumin Yesu. Amen. Jara mag wuora.